Léif Komerodinnen a Komeroden, Leider huet de Landesverband seng traditionell éischt Méifeier, den Dag vun der Aarbecht, bedingt duerch déi sanitär Kris vum Covid 19 annuléiere missten. Eiser aller Gesondheet huet Virrang. Sou hu mir, wéi vun der eiser Regierung beschloss, all ustoend Versammlunge missten ofsoen. Déi politesch Analysen a Fuerderunge vum éischte Mee kënnt Dir awer an der Mee-Ausgab vun eiser Zeitung Le Signal liesen. Ech wollt dës Geleegenheet notzen, fir Iech all, déi an dëse schwéieren Zäite fir eis geschafft hunn, e grousse Merci auszeschwätzen. Merci un eis Regierung, déi schwéier an net alldeeglech Entscheedungen huet missten huelen an déi eis Leit awer bis elo gutt duerch dës schwéier Zäite bruecht huet. Merci un eist Fleegepersonal, déi dagdeeglech eis krank Matbierger betreien. dem Personal aus der Liewensmëttelbranche, dem Schoulpersonal souwéi och op den Tankstellen, déi all Dag fir eis do sinn an dobäi sech selwer a Gefor vun enger Ustiechung mam Covid 19 aussetzen, hinnen eisen allergréisste Respekt. Merci un d'Personal aus dem ëffentlechen Transport, de Bus an d'Tramchaufferen, dem Zuchpersonal, dem Stellwierks a Gleisbaupersonal, dem Ateliers-Personal, fir der nëmmen e puer ze nennen, déi all Dag op d'Aarbecht kommen an hire Mann a Fra stellen, fir dass den ëffentlechen Transport weider dréint. Merci un d'CFL-Direktioun fir hire permanenten Asaz. Net ze vergiessen, dass Mataarbechter vun der CFL Group op fräiwëlleger Basis dem Cargo Center um Findel zur Verfügung gestallt ginn, fir do eng wichteg Hand bei der Logistik vun den all ageflunnen Hëlfsgüder mat unzepaken. Merci all deenen, déi doheem iwwer Teletravail a Videokonferenzen hir Aarbecht leeschten. Si hunn vill nei Erfahrungen mat den neien digitalen Medien fir eis gesammelt. Den Teletravail a Videokonferenzen wäerten an Zukunft e vill méi grousse Rôle an eiser Aarbechtswelt droen. Et ass elo un eis Gewerkschaften hei déi richteg Prozeduren mat den Direktiounen vun den Betriber auszeschaffen fir do déi richteg, zum Schutz vun all Mataarbechter, Regelen auszeschaffen. Zum Beispill muss d'Recht op d'Onerreechbarkeet garantéiert sinn. Bei der CFL si mer aktuell dobäi, gemeinsam Prozedure vum Teletravail, Horaires mobiles an Zäitspuerkont auszeschaffen, wou d'Erfarungen aus deene leschte Woche mat afléisse wäerten. Merci awer och all deenen, déi einfach doheem hu misste bleiwen, wat och net ëmmer einfach ass, verschiddener vun eis am Chômage partiel mat den hei bekannte Lounaboussen, a sech trotz allem un dee vun der Regierung zu eisem Schutz beschlossene Confinement gehal hunn, fir sech selwer, hir Famillen an Aarbechtskolleegen net a Gefor ze bréngen. Net ze vergiessen all déi benevol Matbierger, déi Grousses geleescht hunn, sief dat am Fleegesektor oder beim Maskebitzen. Eng exemplaresch Leeschtung van eise Matbierger, op déi eist Land houfreg ka sinn. Hinnen all e grousse Merci. Mir sollten dës Kris awer och als eng Aart Chance gesinn. Huet si dach ville Matbierger d'Wäerter wéi Fräiheet, Solidaritéit, sozial Gerechtegkeet, Transparent an de Prinzip vun der Gläichheet a Erënnerung geruff. D'Regierung huet elo decidéiert, no Récksproch bei Gesondheetsexperten, de Confinement Etapp fir Etapp erëm opzehiewen. Mir mussen erëm lues a lues op eisen deeglechen Alldag zrëckkommen, dëst awer mat den néidege Schutzmoossnamen, fir net eng zweet Well vu Pandemie lasszeléisen. Mir sinn do all gefuerdert, fir eis un d'Gesondheetsvirgabe vun der Regierung ze halen. Dowéinst hu mir als Landesverband och decidéiert, de eisen éischte Syndikatsdag vum éischte Juli 2020 an den Hierscht ze verleeën. Dat ass e ganz wichtegen Dag fir de Landesverband. Den éischte Juli 2020 fänkt déi provisoresch Fusioun vum Landesverband an den OGBL un. E wichtegen a logesche Schrëtt no der laangjäreger gudder Zesummenaarbecht vun den zwou Gewerkschaften. Duerch dëse Schrëtt wäert de Landesverband sech fir seng Membere verstäerken a gemeinsam mam OGBL eng staark Gewerkschaft bilden. déi och an extrem Krisesituatiounen, wéi de Covid 19, ganz wichteg sinn. Zesumme staark! Vive den éischte Mee! Vive de Landesverband! Vive den OGBL!